Roboskî, Dayê ma qey tu nizanî ji tuxmê Oxizxan in ew, bira ma kê Hulago ne, neviyên Cengizxan in ew. Bi kiryarên xwe yên bêbext gelek bi deng û nav in, bê ehd û peyman û soz in, ji rengê hovan in ew. Ji bona tac û textê xwe birayê xwe dikujin. Gelek barbar û xwînrêj in welleh ne însan in ew. Çira me li kû pê keve fermanê lê radikin. Ji dîrokê ve dijminê Kurd û Kurdistan in ew. Digotin me xwedê tune, ma li kû ye pêxember? Gelek caran tam kafir in, carnan musulman in ew. Rojîgir û nimêjker in El-Fetih ayeta wan e. Dema mijar tê ser kurdan bêdîn û îman in ew. Xwîna me ji hev cuda ye tu carî nabe yek reng. Em neviyên Kardox û Madin, Turan û Haqan in ew. Xwedanê bend û destana Keyxusrev û Kawan e em bi lêgenda Ergenekon me nas û şamanin ew. Neyarê bav û bapîr û yê Gûtî û Hûrîyan in, hem sûbar û Urartuyan yê Mîtaniyan in ew. Li vê xakê cara yekê Kurdan kihêl bazandin. Di kevana zêrîn de her siwarên hespan in ew. Biratiya me derew e, em xwe nexapînin qet, çerxa gerdûnê bibe yek, yên fend û hîlan in ew. Sîng û berê welatê me bi salan e dimijin, bi keyf û seyran û govend, bi cejn û dîlan in ew. Sih û çar caran kezeva Roboskî bi birîn e, dil û mêlakên tedayê hêj bi kulûjan in ew. Arman ji vê êrîşa hov bibizde çavê kurdan, ji ber pêlên serhildanan bi tirs û guman in ew. Kulîlkên nû bişkivî bûn li gerdena Zagrozan. Peyamek bû dane Kurdan vê pir baş dizanin ew. Sih û çar gul ji dilê te qurifandin lêdayê. Dizanîn ku bêguneh in, zarok û ciwan in ew. Her bombeyek wan firokan li kezeva te ketin. Tev ji biryargeha cengê yek bi yek ferman in ew. Eleqemş, Mereş û Zîlan hem Dêrsim û Agirî li dîroka komkujiyan tev nav û nîşan in ew. Heyf û tola cangoriyan kengê wê bê hilanîn. Dema bi rengek netewî Kurd li hev bibanin ew. Dayê em qet ji xwînrêjan nakin gilî û gazin yên gazindan em jê dikin rehberên Kurdan in ew. Canfida me dan bê ji mar bi emr û fermanên wan gelo çima heta niha bê soz û peyman in ew. Emin xwedanê vê xakê bi hezarê salan e, Tirk ji Asya Navîn hatin îro jî mêvan in ew. Lêvan e desthilatdar in sîngê me kon vedane, bi hêz û artêş û firok, bi top û terxan in ew. Nirxên heyîna me dixwin li ber erşa pozê wan Kurd li xaka xwe birçîne jar û perîşan in ew sed hezar carî mixabin yekîtiya me nîne li hember vê rewşa kambax çawa serîvdan in ew. Em gelekî xwelî ser in ke leha me wêran e, em ketine pêsîra hev lewxan û sultan in ew. Sed hezaran di vê rê de medan leheng û pêşeng ji bo her çar hêlên welat stêrk û pakrawan in ew. Dijmin va agir berdaye di soje tev terr û hişk lê mixabin bêjimar kurd hêj hevalê wan in ew. Xwefiroşên me gelekên neyaran xweş kirîne, hin ji wan re ben û pepûg, evdal û nezan in ew. Lê dayê tu baş bizane keç û xortên te îro ji bo me li her çar hêlan hêvî û eman in ew. Wan pir baş dinase dijmin di eniyê cengê de di nav çavê bêbextan de birûsk û tofan in ew. Xemla şoreşê dihûnin bi sed motîfên cengê ji kul û kederên me re hekîm ê Luqman in ew. Bi felsefe, fikr û raman sentez in bo mirovan di rojhilata navîn de şemala cîhan in ew. Li sîngê lat û zinaran dîrok hatiye kolan, nexşê li bedenên burcan yek bi yek destan in ew. Çi bi qewme li kî derê canfedayê welat in, bi dil û mergê netewî li qad û meydan in ew. Keça Kurd xweş heyf û tola namûsa me hiltîne, wek xwedawendên persipî li nav baskê ewran in ew. Didin berdêlek pir giran li bihara evînê, kovandarên azadiyê li heps û zêndan in ew. Agirê cergê te dayê pola li ber dihele Hinav û ceger û mêlak wêran û talan in ew Yên wê êşa kezeba te nebihîzin di dil de Sond bi xwîna wan ciwanan bêşeref û şan in ew Bêşeref û şan in ew Bêşeref û şan in ew.